mayazi musatya ana mukoma shiri dzedu dzavhundutsirwa dzobuda suni mafana mauiponza andinawo aya angofambwe nawo zvenhando maya ko pane pandakambokuitisai zvinhu siri izvi rakoma Ah, vamwe takawadirwa nehasha tinobatadzwa dzara ka hakaza kubva paipayo uchinongosunga skangi chete haa musadaro kuma ayo mpane usobva utengwere munhu wakaemploya kuti akusungire mbanjeka ngomira yo aye wakaza usatyise mfana mhandu dzedu dziri mukati umu haa neizvinyo kuma anobva anditsuma kuti tsumi liche isu edu ada cooks tiri paizi hatipindire tumaishu twematezhu eya hauzi ukabari mpana afana kubva anitake mu 13 kamba kwezi e panasungira nambanje neni panapa here panapa sadaro kani ah ko zvatove competition here haa ah, muri sei makomari afidho dai matonyarara henyu munosunga brugwa zvenyu chamba chinenge chitoburitsa hutsi nekwese kunge imba yeuswa apa ndanjimira newe bezapo wakundipandukira futi haa ah, kwari kuhara kwake mfana lusaka chisezwa nana pundu vasitorina kana mazino mukanwa kutonga kamabeja kunjuga ndikamwe kaye kaye kanoita zvebhora kaye kaye kane bhodhi deki orange rakabayiwa netuba toothpick aiwa hanti vanenge vakawanda ini muti wakandikhutsenera ndopona ini haa ah, nekuwonda kwatwakaita unotyei kungobata uchibvunzira pasi ini ndotushandisa seshamhu kana ndadhinhiwa zvangu ah, nakuks ndimi vamwe makafitira kutiza imimi faiti ikanyatsotanga chaicho zvonoruva pasi imimi notiza faiti imimi ah, saka mati kurova mudhura isi option problem asi kuziva kuti vari kupi togona kujambira mukanwa meshumba boys iwe imagine kuda kuvhara bara ragundogani nechest haa ah, unosvipa ruwo paka wangu saka imi mukuti vongowe havo votipondera munomu ini hangu ndakunzwa nyota nzara hasha kutya nekuda kuchema zvese nehope ii akoma ndezvebhore rezvi kwanza mainje ari kutya kutamba next game ka haa nekuti mukutoziva kuti timu yatiri kutamba nayo ka ine tikiti akaibhaka chaichai haa pakaipa dai paine foni tatombobata mudhara wako pawa haa nekurohwa kwakabva kuitwa man u foni inenge yakaiswa pasi pesimbi dzekujimu mudhara idairo haa boys orit ko one wedu isusu sakanyebera kufenda handitika tobva tabuda naye panze tichimhanya tichitsvaga rubatsiro zviro zviedzwa ka boys gore rere maradhona akazogoesa winning goka neruoko ikatonzi go kuti niende ah, kana pakafenda hwani wanotopembera kuti one down plus less work ngatichingobvarura vasara vacho saka kufa kana kufenda haa ah, plus kufenda kuotyisa kumana kutiraya mwari kakwekwe kwakabva angoti mwana wangu washungurudzika chibva wauya hako zvachose haa ah, true kana wafunga kuri wabara ka ingoshuta zvekusikiza sikiza izvo kaizvo haa ah, zvokwadzisa especially mboxa muri mafanizi haa pachata saka ngatitsvage plan cause time dzikutofamba ka isusu tototembawo imi makoma hani ndimune award yebest student here ah, feya kamambo balon do aripiwa ishiri king aiwa pundo muridzi wezheti anopedza but im ndaona mota yeheadmaster ichiripo kai kuti kambonogaisa mukuru ya yeah, good plan if possible wanogona kungobuda ake akatishafa kumashure ah, pundo never disappoints ka plus aheadmaster akatituma good books ka ndindakuisa brace kapa last game redu rara nezinge za one rakadyiswa namfana mothers haa saka zvakapera hande togaisa mukuru but tosvika tichiti toda kurohwerwei manje ya ndoimwe problem futi iyoyo bcause munhu angorohweka ah, boys koisisi tikanonyora madziro kuti ndini mostaf handinyore madziro exactly topa tati patakamuona takapa tati toda kutaurira saka iye akuda kuyere mafi yakuti atirove ee eh, saka boo takaenda boys dzangu